u tiffunzjona aktar żagħżugħ milli inti. Jaqblu ma' xulxin dawn Jaqblu għax ħafna jekk ħin tħossok insibu. tajjeb għax qed tidher tajjeb ħa tiffunzjona aħjar. Ħaġa ġġib Chain lill-oħra. reaction, eżatt. U mhux ħa nitkellem la fuq ix-xagħar, la fuq id-dwiefer u lanqas fuq il-ġilda għax mhux is-settur tiegħi. Imma apparti dawk, għax ovvja Eħe. ma tistax dawk Mhux hekk? tħallihom barra. Ekku. Isibu illi min jagħmel exercises dak li jgħidulhom weight training. Resistance training, strength training. U min qed jismana jgħid da fuq xi jitkellem illum qisu qed jitkellem xi lingwa. M'huwa xejn ta' barra minn hawn ħlief bażikament movimenti sempliċi illi aħna nistgħu nagħmlu kemm mingħajr ebda resistenza. Jiġifieri pereżempju jista' qas ikollna xejn f'idejna jew inkella l-aħjar jekk mid-dar, eżempju qed nużaw xi fliexken, qed nużaw pereżempju xi żewġ lanett, mhux lanett hawn tal, x'jgħidulhom? Tal-żebgħa. Tal-handles tad-detergent. Ikollok qed naqra partikolari. L-għandar aħseb tiġi xorta. Eħe, jew fl-iskun. Fl-iskun.
U nistgħu nagħmlu movimenti pereżempju sempliċi. L-importanti jkollok bilanċ, le ġri jkollok it-tnejn l-istess. Eżatt.
U dat tip ta' movimenti illi inti qed tħaddem idejk jew saqajk jew il-patata jew qed fejn qed tħaddem bir-reżistenza, isibu l-ħajbnilek dak li bl-Ingliż jgħidulu youthful hormone profile. Jiġifieri, iktar ma jgħaddi ż-żmien illi inti qed tagħmel dat-tip ta' exercise, meta jistudjawlek il-hormones, ħa jsibu li l-hormones jixbħu ħafna iktar lil ta' min hu żagħżugħ milli ta' min hu ta' l-età tiegħek. Tibqa' żagħżugħ. Tibqa' żagħżugħ. Issa, per eżempju, ġieli semmejna anke hawnhekk fejn tidħol il-menopawża, hemm l-estrogen. L-irġiel iktar ma jikbru fl-età, iktar b'mod naturali, inaqsu minn dak li jgħidulu t-testosteron. Ilkoll magħrufin għalihom l-irġiel meta jkunu qed jikbru kemm ikollhom testosteron għoli, speċjalment il-ġuvintur. Iżda tkun tista' diffiċli tikkontrolla anke l-behaviour minħabba t-testosteron li tkun qiegħda ma' kullu mkien, insomma. U waqt li meta tikber mhux ħa terġa' tiġi daqshekk bla kontroll, ejja ngħidulha hekk, però ittejjeb anke t-testosteron tiegħek. Jiġifieri ġieli jsibu anke min illi jkun kważi ma baqax fertili, U grazzi għal dat-tip ta' training li jerġa' jiġi aktar fertili, tajjeb kemm nisa u kemm irġiel. Fil-fatt, niltaqa' anke ma' tobba, illi jgħiduli, jiena apparti li nħobb nibgħat lin-nies holiday, ħalli jnaqqsu mill-cortisol, mill-istress, nibgħathom għat-training għax bit-testosterone li qed jiġi iktar irregolat, bl-estrogen li ġie aktar irregolat ukoll, u anke bl-insulina, li kemm-il darba semmejnieha, tajjeb, illi aħna meta aħna nagħmlu dat-tip ta' exercise, Bħal fasting, ħa jiġi effett simili. Ħa niġu aktar tolleranti għall-insulina, jiġifieri aħna inqas ħa nżidu ċ-ċans, jiġifieri ħa nagħmilha aktar effeff, inqas ħa jkun hemm probabilità illi inżommu x-xaħam. Tajjeb? U dak x'se jwassal? Nafu wkoll illi ġieli jkollu min, ikun hemm min problemi ta' nuqqas ta' fertilità, eċċetera, anke minħabba xaħam żejjed. Mhux hekk? Mela din ukoll ħa tgħepp iċ-ċans li dak li jkun anke jkun aktar ċans ta' jekk il-bambin irid tax-xewqat li jkollu hu. Issa, qed nitkellmu fuq il-hormones. Ma nistgħux ma nsemmux id-dehra. Jekk inti persuna tajjeb ħa naqbad miegħek, Stef, tagħmel l-exercise regolari, għandek ċertu shape, għandek il-posture tajba, għandek il-qagħda tajba, Bla ma trid. Bla ma trid. Għax kien hemm post ċere ta' noqgħod naqra dar il-ewwel importanti. Li bla ma trid, mill-ewwel anke ħadd der iżgħar u ħadd ħossok iżgħar. Iġifieri, anke din nixtieqhom jippruvawhom id-dar jekk iridu. Jekk aħna sempliċiment nagħmlu wara ta' saqajna il-heels l-arqub bil-Malti dik. Mhm. Jekk noqgħod bl-arqub jiena dritt dritt mal-ħajt tal-imot li anke rasi qed imiss mal-ħajt, mill-ewwel ħatibdel il-burdata. Isibu illi għax sempliċement id l-ispina tiegħek drittajtha. Veru, ta.
Ħassejtek aħjar, tidher aħjar u ħaġa ġġib il-oħra. Tajjeb, ġifieri wieħed mill-aqwa sikologi li jeżistu, motivator, eċċetera, jismu Tony Robbins dan, da ilu magħruf snin kbar, jiġifieri. Illi daf illi nies ikunu kwieti fl-jaqblu jaqbdu ċaxpu. U inti anke jekk m'għandekx raġuni għalfejn iċċapċap. Hawn Malta jista' jgħidulek qisek iblah, tajjeb? Contagious, hu contagious. Fil-verità, meta inti anke għall-ebda raġuni taqbad tagħmel movimenti li jferrħuk, ħa tifraħ. Is-serotonin hi titlagħlek. Dik ukoll, dik bl-exercise serotonin kemm ħa titjieb ukoll. Mela, jekk qed tħossok aktar kuntent, jekk qed tidher aħjar, jekk minn ġewwa qed taħdem aħjar, bla ma trid, ħa tkun iktar żagħżugħ. Però mhux biss. Meta aħna b'dan tip ta' training qed inżidu it-toning, Dak it-toning ħa jżommilna il-metaboliżmu għoli. Biex b'hekk anke naffordjaw, ara kemm hi sabiħa din Steph. Iktar ma nikbru, inqas inkunu naffordjaw li nieklu. Anzi pjuttost in-natura di natura tibda tnaqqaslek inti l-aptit. Però anke min imur xi holiday jew min iħobb di jiekol daqsxejn aktar, għax qed tagħmel dat-tip ta' training, għax inti l-metaboliżmu qed iżżommu għoli, Ħa tinnota illi m'intix qed titqawwa daqs meta jew bħal meta ma tkunx tagħmel dat-tip ta' training. Għax jaħraq iktar malajr u. Għax inti isek għandek dak l-apparat, li fil-verità m'huwa apparat xejn huwa biċċa laħam, illi inti għandek ma' ġismek kollu grazzi għal dak it-toning li qed iżżid biż-żmien, illi dan ħa jibqa' jaħdimlek anke matul l-irqad. Mela għalxejn noqogħdu nilbsu ċertu arloġġi li jgħidli, ii, b'dan il-workout għamilt 200 kalorija, ii, illum 300. Għax fil-verità mhux kemm taħraq dak il-ħin l-aktar li jgħodd. Inti x'inti tagħmel bħala exercise ħalli hu jibqa' jaħraqlek anke matul il-lejl. Taf li jdejjaqni dak jien qatt, jiena qatt ma aqqas li kieku għandi bżonn għax narah iqabbdek ċertu stress u tension. Jiġifieri inti ma lħaqthomx illum inħoss illi Ovvjament il-ġisem jekk titfgħu taħt stress u tension dawn l-affarijiet kollha li qed issemmi inti kollha se jonqsu. Mija fil-mija. Għax l-istress huwa l-ikbar killer tal-bniedem. Naqbel miegħek u jiena fil-fatt dika ma nħobbhiex lanqas. Agħar minn hekk, ħa nagħti ħa nagħti parir. Jiena nara nies illi qed jagħmlu training u b'daħlitilhom koll. Ejwa saħħa m'għandekx il-mobile fuqek Ħa tħallih idoqqlok minn fuq l-arloġġ. Tkun qed tieħdu miegħek kullimkien, veru. Għandek nofs siegħa għalik, ja ħasra, għamlu dwar mister b'xi ħaġa. Mitt darba u elf. Parole sante. Jekk inti xogħlok tabib jew inti għex xi emergency profession, nifhem hu, u ejja, tibqa' xogħol. Ekku. Imma l-bqija ħallihom jistennew in-nies. Mhux hekk. Għandek nofs siegħa għalik.
Għax kif qed ngħidu, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Stef, jekk ħa tkun moħħok iktar ħa tistressja ruħek. Eżatt. Ara naqra qas għandi nofs siegħa għalija jien. Ħa tiġġennen! U ma jsostnik xejn, la l-exercise ma tkun qed tagħmel sew, la anki jekk tiekol ma ma jsostnikx sew l-ikel. Jiġifieri għandek repercussion. Mija fil-mija. Jiġifieri jiena naf li jkun hawn ħafna nies jarawk ukoll, Steph, ħa nagħtihom parir, ma jiklux waqt li qed jaraw il-programm. U ħa ngħid għalfejn. Għax jekk inti qed tiekol u qed tara l-programm, laqqas ġismek, moħħok mhu jirreġistra kemm qed tiekol u x'inti tiekol. Ma jikkonċentrax fuq l-ikel. Xejn. U l-agħar fosthom dawn illi jkollok xi kaxxa, Mhux se noqgħod nagħmel reklami ta' xiex, jew xi vażett u inti tibda nieżel. Waqt li qed tara l Steph, tajjeb, ara x'għamilt b'idi. U l-periklu l-ikbar ta' dawn l-affarijiet li huma mimlija zokkor huwa illi ġisimna lanqas jgħidlek int lejt. Ikollok aptit aktar, aktar u aktar. Waqt li kieku pereżempju jien naf għandhom xi felli kbir dullieha tgħid, Kemm ħa ndum nikol minnha di, ħa nieħu naqra break. Iz-zokkor lanqas għandu sinjal li jagħti lill-moħħ li kiel biżżejjed. Kważi rridu niddardru. Għalhekk ħażin it-tnaqqir. Għalhekk ħażin it-tnaqqir ukoll u t-tnaqqir quddiem it-television. Ejja. U anything, jiġifieri inti it-television huwa aktar tradizzjonali għax qiegħed komda bilqiegħda tnaqqar u qed tara l-agħar. Insomma. Vera. Issa, iz-zokkor ukoll x'jagħmel? Iz-zokkor ħa jxejjaħna. Jiena ma nafx professjonist wieħed illi jgħidlek għall-professjoni tiegħi kemm huwa ħerek tieħu z-zokkor. Il-gajni? Le. Il-coach ta' training le, in-nutritionist le, id-dentist le. M'hemm l-ebda raġuni ħlief għal daqsxejn ftit sekondi fuq l-ilsien li nieħdu z-zokkor. Imma nifhem ħafna. Għax huwa addictive daqs ċertu hard drugs jgħidulhom. Ġifieri kif hemm ċertu addictions fuq ċertu drogi, il- Daqshekk iz-zokkor. Iz-zokkor huwa xi ħaġa li ssibha kważi kullimkien u mhijiex kontrollata. Imma lkoll nafu li by the 2030, l-2030, wieħed minn kull tliet Maltin huwa smart li ħa jkun mhux naqra żaqta, naqra ċiċċa. obeżi. U l-obeżi qed ngħidu problemi ta' pressjoni, dijabete, mard tal-qalb, barra minn fuq kulħadd anke dak l-ikrah ħalli ma qogħdux insemmuh ċirkulazzjoni, u qabel ma issemma kwalunkwe virus anke hawn Malta, diġà kellna problema ta' sptarijiet full. Mela jekk aħna wieħed minn kull tlieta ħa jkun obeżi, x'inhu r-riskju? Ħa nobqgħu ċiċċi beqli. Allarmanti din, eh? Allarmanti immens, jiġifieri. U jiena li jinkwitani għal dal-pajjiż illi irridu naslu fis-sitwazzjoni biex nagħmlu xi ħaġa. Ilkoll nafu illi z-zokkor huwa number one enemy u issa qed nara kampanji ta' qed nieħu pjaċir ngħid ara bdejna minn xi mkien. Però jrid ikun hemm xi ħaġa isma', bħal pereżempju ngħidu aħna li jiġi inċentivat l-ikel naturali. Mhux qed ngħid ngħollu aktar milli diġà huwa għoli ċertu ikel ta', ikel ieħor. Ħallih dak li jkun fil-libertà. Għandu l-għażla jekk irid, illi jekk irid imur għal dak l-ikel, forsi mqar ta' kull darba tkun nhar ta' Ħadd jieħu xi ġelat, għalih, daqshekk. Imma l-ikel li tant jagħmlilna ġid ejja ninċentivawh, ħalli dak li jkun biż-żmien jibda japprezza u jħoss kemm iħossu aħjar u kemm jidher aħjar u kemm saħħtu tkun aħjar b'ikel naturali. Tajjeb, għax dan ukoll ħa jġegħelna nħossuna, nidhru u anke niffunzjonaw aktar żgħażagħ. Li ma semmejtx biss kważi ħarbitli minn rasi, Stef, illi għax dawn il-movimenti b'da training li qed ngħidu qegħdin jinvolvu movimenti li inti anke qed tagħmel fil-ħajja ta' kuljum, jien naf qed iġġorr xi ħaġa miegħek, qed tqandel xi ħaġa mill-art, qed titbaxxa u tiela'. Mela inti fil-ħajja ta' kuljum għat-tul taż-żmien, anke meta tkun anzjan jew anzjana, ħa jibqa' jnexxilek tagħmilhom. U hawnhekk għandi appell. L-aktar nies li għandhom bżonn dat-tip ta' training mhux iż-żgħar, avolja kemm hu importanti għalihom ukoll. Ħa ngħidlek xi ħaġa fuq iż-żgħar, fakkarni. L-aktar li għandhom bżonnu huwa l-kbar. L-ironija hija, eh, għad għandi żmien jien, u issa miltu żmieni. Iktar ma nikbru, iktar għandna bżonn minn dat-tip ta' exercise, jista' jsir anke minn bil-qiegħda, jista' jsir anke minn ġo s-sodda, jista' jsir anke minn min ma jistax joħroġ mid-dar. M'hemm skuża. Dak li kulħadd jgħidlu jfittex, kulħadd għandu mobile illum, weight training jew inkella resistance training jew strength training, ibda mqar naqra mid-dar, jekk ma tistax toħroġ mid-dar. Idealment dejjem ikun hemm coach li ħa jarak, li qed tarak, forsi jkun hemm nies oħrajn li qed jagħmluha miegħek, eċċetera. Kont ħa tgħidli xi ħaġa fuq iż-żgħar? Illum tagħlim hawn, Matteus, jiġifieri llum min ma jridx hu. Fuq iż-żgħar, aħna kif għedt inti tajjeb għandna waħda mir-rati għolji tal-obeżità, fosthom fit-tfal, u xi ħaġa li verament tweġġagħni hija li ħa nsemmi l-pożittiv l-ewwel, li l-ikel inbidel, il-kampanji ta' kif nibgħatu t-tfal bil-lunches inbidel u vera nieħu pjaċir. Imma dik il-ħaġa li l-PE jiġi darba fil-ġimgħa u mbagħad jekk jasal il-prize day innaqqru l-PE lesson biex ma nieħdux mill-lessons l-oħrajn. L-eżamijiet u l-lezzjonijiet akkademiċi jridu jkunu, imma jekk inti ma tkunx ħolistikament ibbilanċjat u b'saħħtek, kif ħa tikkonċentra? Jekk inti obeżi u diġ mdejjaq bik innifsek, kif irriduhom aħna t-tfal tagħna jkunu alert u jmorru kkonċentrati? L-exercise jagħmlek tkun iktar ikkonċentrat, tħossok iktar tajjeb. Mela ma nnaqruhilhomx il-PE. Prosit. Lit-tfal, hawn skejjel unfortunately illi l-ewwel li ma titlaq hija l-lezzjoni tal-PE. Jiena ħażit waħda miegħek u ngħidlek vera grazzi u proset. Mela hemm il-qawwa fl-edukazzjoni, dik li jgħidulha bl-Ingliż the power of education. U hemm power oħra li kważi qatt ma tissemma, the power of association. Jiena ma xiex ħa nassoċja ċertu affarijiet. Mela pereżempju, jekk jiena ommi u missieri darrewni għal birthday għax mort tajjeb fl-eżamijiet, għax l-anniversarju tagħhom għax għandha l-birthday in-nanna, Nieklu l-imbarazz? Jien ħa nassoċja l-imbarazz mat-tentazzjoni. Ma noħħix ħa jitgħallem. Isma', irrid inħossni sew, bħal meta jiena niċċelebra. Qatt ma l-imbarazz. The power of association. Jekk minn naħa l-oħra, li t-tifel ħanajdlu isma, per eżempju, ta' jekk ħatmur tajjeb fl-eżami, jiena, għal-mod tal-kelma, ħan ixtrilek ballun, ħan nieħdok Disneyland, ħan nieħdok sqallija. Qed nitalmu nalmu ma' affarijiet li huma ħafna iktar Ta' ġid, ejja nsejħulhom ta' ġid, għax inti s-safar, li tmur fil-kampanja, li tiċċaqlaq, li tilgħab, whatever, milli qed ngħid, qed inwegħduhom jew qed nippruvaw nixtruhom, tajjeb, jew agħar minn hekk, għax di ridt insemmi, jekk toqgħod kwiet, nieħdok dak ir-restaurant partikolari. Jiġifieri, Biex it-tifel joqgħod kwiet intik il-ħelu, jiġifieri l-ħelu huwa xi ħaġa li tittirbaħ. Allura dejjem inżommuhom għax kultant. Mhux ħaġa fuq pedestal, jekk toqgħod kwiet intik il-ħelu. Dik hi, dik hi, dik hi. Il-mentalità trid tinbidel. Il-mentalità. L-ewwel nett, ħelu, ġieli semmejtha miegħek di, huwa xi kelb gustuż, xi tifel, xi tifla tgħidilha ħelu jew ħelwa. Dak li jgħidulu zokkor, Għax iz-zokkor għandu reputazzjoni ħażina u dak mhuwiex ħelu. Dak huwa zokkor. Dak l-ikel li għandek hemm hi zokkor miżjud. Aħna bdejna nsejħulu ħelu. Tajjeb, agħar minn hekk, inti semgħitha tajjeb, hemm min pereżempju jgħidlek għandek kastig, agħmel il-push ups. Il-push ups kastig? Il-push ups qed isaħħuk, qed ituk is-saħħa.
Hija hija misconception, hija xi ħaġa li forsi anki meta tkun qed titrenja, forsi n-nies li iktar jisibuha diffiċli biex jagħmlu allura imma dik hi l-state of mind, huwa l-mod ta' kif tħares lejn l-oġġett li jrid jinbidel. Il-label, l-association, il-push-up kastig, iz-zokkor li qed jikkrea dal-problemi kollha li hawn f'wiċċ id-dinja, dak ir-rigal. Irridu naħseb li nerġgħu unwind U kollox jibda minn tfal. Mela jekk lit-tifel ħa nderriegħ illi bħala rigal ħa jieħu zokkor, mela għid li dan ħa jibqa' jfittex iz-zokkor għall-kuntentizza. Iz-zokkor bħal dawk il-hard drugs, jekk jiena drajta daħlet fis-sistema aktar diffiċli biex noħroġ minnu. Allura, lit-tifel, it-tifla tiegħi qed nagħmlu diffiċli. U dawn lkoll nafu. Da tfal. It-tfal isiru adoloxxenti. U mbagħad nibdew. Dik abbulijatni ħabba f'hekk, dik ibbulijatni ħabba f'hekk. Qatt mhu qed ngħid illi huwa sew. Laqas xejn. Imma jekk huma affarijiet nista' nikkontrollhom, jekk jiena hemm ċertu issues li nista' ma nġibhomx fuqi, mhux aħjar le? Issa jistgħu jaqbdu miegħek bħali fuq kunjomok. Għax anke jekk hu ma nafx xiex, Grasso, ħa jibqa' Għax inti out of all surnames, xi ħaġa li tfisser fett, Grasso. Xi ħaġa ħa jkollok, xi musmar wara widnejk. Xi ħaġa min irid isiblek ħa jsiblek. Ġifieri dan mhux il-punt li qed ngħid trid tkun perfetta biex ma jibbuliljawkx għax m'għandha x'taqsam xejn. Tajjeb? Però x'qed ngħid? Illi l-koll nafu, għajnejh kulħadd f'wiċċu, u hawn dal-aħħar fid-dinja dir ħafna political correctness, trid toqgħod attent x'tgħid u x'tagħmel, jiena daqsxejn l-oppost l-ieħor, u jiena li nħobb l-host ngħidu. U anke tmur interview, imma mhux ovvja. Jekk Steph Kirkop. L-ewwel imma tikoll l-għajn. Jekk Steph Kirkop u Steph huma tnejn l-istess għandhom l-istess kwalifiċi. Jiena ħa nagħżel lill-persuna tidher aktar healthy, bubbly, anke l-insurance Ħa jitolbok tibgħatlek test u ħa tollilek il-premium jew ma nafx jgħidulu. Veru veru. Għandiku.
Eh, għax għandek riskju iktar ta' mar, tu mhux ovvja. Mhux anke employer mela mhux anke l-interview, mhux anke fid-dating mhux kollox jgħod. Qed ngħid li jew sewwa, qed ngħid li dinja hija magħmula. Dik hija dik hija realtà. Jiġifieri eħe whether we like it or not, ma noqogħdux nistaħbew għax kulħadd dik hija realtà u vera. Ngħidu għax mhux fair, isek bħalma tgħid il-futbol mhux sew xi ħadd. Jiskorja fl-aħħar minuta jew tgħidlik parti mil-logħba. Daqshekk hu, tista' tiġri, hija possibilità. Matteo, si, nirringrazzjak għax tiġi hawn eħe. Imma imma dik l-enerġija, inti semmejt ħafna powers, il-power of determination u l-enerġija ara ara kemm grazzi għalik tagħmel. Iż-żożija jekk aħna nieħdu ħsiebha, inti ħad tibqa' dejjem enerġetiku, tibqa' pożittiv kemm jista' jkun, imma rridu eħe Nirsistu għaliha għax hawn daw il-ħafna xkiel u dal-ħafna labelling illi. Nistgħu nevitawh.
Eżatt.
Prosit, nirringrazzjak minn qalbi. Prosit lilek ħafna. Thank you.
Grazzi malajr.